Miarahaba antsika rehetra dia fifaliana sy tombontsoa indray ny afahako manao an'ity video ity androany an! dia efa elaela tsy nanao video vaovao fa naka aina kely koa an! dia mino aho hoe afaka ny handray zavatra indray androany amin'ny alalan'ity video ity isika tsirairay avy dia ilay izy koa tsy hoe tsy maintsy manao aho fa Ny antony anaovako vidéo dia arakaraky ny fifandraisako aminareo amin'ny facebook, ny fifandraisako amin'ny namako, misy olona manontany zavatra anah facebook hoe sitrapon'Andriamanitra ve ny ohatr'izao, ahoana izao, dia dia izay indrindra no resahako androany, momba ny resaka sitrapon'Andriamanitra, dia momba ny resaka tenin'Andriamanitra. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao hitako an, misy foana izy mivavaka manontany an'Andriamanitra zavatra anankiray, Fa nefa izy tsy te tsy te hamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy handinika ny tenin'Andriamanitra, izy mitady ny sitrapon'Andriamanitra, tsy te ho havaozina ny sainy ahafaha mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tonga dia efa teneniko mialoha hoe misy fotoana isika izany tsy ho valian'Andriamanitra satria zavatra efa teneny ao anatin'ny teniny ilay izy na hoe tenantsika mihitsy teneniny hoe na na mamaky ny teniko na na mandinika ny teniko. Dia be dia be be dia be ny tanora, ny olon-dehibe manontany hoe. Inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako? Inona ny tian'Andriamanitra ho ataoko? Aiza ny toerana tokony halehako? Raha te hanao an'izao aho dia ohatr'izao, raha manao an'ity safidy ity aho dia inona no mitranga? Dia tena manan-danja be ny safidy ataontsika isan'andro satria isika androany dia fitambaran'ny safidintsika hatramin'izay. Azo lazaina hoe fitambaran'ny fisafidintsika hatramin'izay fa mety hoe misy dimy isan-jato tsy niankina tamintsika ohatran'ny hoe nasian'olona ratsy tsika, ni-forcer-n'olona hatao an'izao, nisy ratra, nisy zavatra nataon'olona tamintsika, nangalatra ny olona sy ohatran'izany. Dia iny ilay dimy isan-jato fa ilay dimy amby sivifolo isan-jato izany ilay hanananao fahefana amin'ny fiainanao, izay ilay ho resahantsika androany. Dia na dia misy koa ara ny dimy isan-jato an, dia hozy ny Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby telopolo hoe, fahatelo amby telopolo hoe, ny zava-drehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra e, dia raha tian'Andriamanitra isika izany an, dia afaka, afaka azontsika antoka hoe na dia misy zavatra ataon'ny olona arany an, amintsika ka tsy, tsy safidintsika ilay izy an, dia mbola afaka avadik'Andriamanitra ihany iny, ohatran'ny Kahan-Josefa ohatra. Dia androany ilay hoe hiresaka momba ny sitrapon'Andriamanitra, misy teny izay ao amin'ny Salamo toko fahavalo amby telopolo amby zato, Salamo fahavalo amby telopolo amby zato andininy faharoa. Mety efa betsaka antsika mahay an'ity teny ity. Dia raha misy afaka mandray baiboly dia afaka miara mamaky amiko an! Zao le voalaza hoe fa efa nomenao voninahitra ny teninao an! ho ambonin'ny anaranao rehetra. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambonin'ny anaranao rehetra. Raha ohatra ka alaintsika sary an-tsaina fotsiny izay andinin-tsoratra masina izay dia hoe raha tia ny anaran'Andriamanitra dia napetrany eto ambony eto ny teniny, izany hoe napetrak'Andriamanitra ambonin'ny anarany rehetra ny teniny. Tsika mahalala hoe Andriamanitra manana anarana be dia be, tsika mahalala hoe amin'ny anaran'i Jesosy an, Betsaka ny zavatra afaka atao, misy fahefana ao anatin'ny anaran'i Jesosy, afaka manova ny circonstance ny anaran'i Jesosy, fa hozy izy hoe ambonin'izay, Jesosy koa moa izany tenin'Andriamanitra ihany, ambonin'ny anaran'Andriamanitra rehetra hozy an, dia napetrany eo ny teniny, izany hoe raha ohatra ka tsorina dia hoe Andriamanitra amin'ny maha Andriamanitra anazy satria ny anarany nataony ambanin'ny teniny a, nataony manaiky ny teniny, ohatran'ny hoe raha amin'ny teny frantsay izy dia mi se soumettre, mi se soumettre amin'ny teniny izy a sy ny anarany amin'ny naha maha Andriamanitra anazy ary dia ny dikan'izay izany a izay efa voalazan'Andriamanitra rehetra izay zavatra noteneniny a dia izy manaiky an'iny, ohatran'ny hoe raha ohatra ka Exagerena le fiteny azy azafady amle teny frantsay fa hoe Andriamanitra zany a namatotra ny tenany a amin'ny teniny de dikan'izay a azo azo ianteherana be zay tenen'Andriamanitra zay teneniny zany tonga de marina tena hoe afaka mikipy tsika afaka tena ohatran'ny olona jamba de manaraka fotsiny satria voasoratra le izy de ohatran'izay ny tenin'Andriamanitra de hiverina amle hoe mitady sitrapon'Andriamanitra aho zany a Raha ohatra ka hitady ny sitrapon'Andriamanitra isika, fantatro hoe inona ny décision tokony ho raisiko amin'ny fiainana na amin'ny zavatra anankiray, dia miverina amin'ny Tenin'Andriamanitra isika. Raha ohatra izany isika ka feno ny Tenin'Andriamanitra, dia azontsika antoka fa efa toro lalana ireny. Dia misy fotoana izany an, misy zavatra tsy mila ivavahantsika, ohatra izao hoe, ah, izaho izany ve tokony hanampy ny olona mahantra? Dia tokony hanampy isika satria voasoratra izany. Za ve tokony hamela heloka? Tokony hataoko izany satria voasoratra izany. Misy zavatra tsy anontaniana intsony satria efa tenenin'Andriamanitra hoe tokony hatao ilay izy dia ao anatin'ny teniny. Dia ny tiako hampaherezana antsika rehetrarehetra hoe tena aleontsika hitia ny tenin'Andriamanitra, ho tia mandinika ny tenin'Andriamanitra, ho tia manakaiky an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Dia raha indraindray misy tsy mazava ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masin'Andriamanitra eo hanazava antsika an'ireny. Tsika zany tsy hoe irery, tsy hoe avelany fotsiny eo tsika, io ny teniko de zay ataonareo any fa midebry nareo, tsy ohatrin'izay nataon'Andriamanitra fa nalefany ny teniny an, de mbola nalefany koa ny fanahiny an hanazava an'iny teny iny, de misy voasoratra koa hoe ny fanahy ao amin'ilay teny, tsy ny soratra fa le teny miaraka amin'ilay fanahy, de zay ny ilaintsika, de ao anatin'izay mety hitenintsika hoe ah ka indraindray tsy mazava ny ten'Andriamanitra, indraindray misy zavatra mifanohitra ao. Be dia be miteny hoe mifanohitra ny ten'Andriamanitra fa raha ny tena marina tsisy mifanohitra ao fa tsika fotsiny tsy mahatakatra an'ilay izy. Fa rehefa tena mandinikintsika, rehefa mandeha ny fotoana dia hay kay ilay ohatr'izao iny izao ny dikany. Mety be dia be amintsika ny efa niaina an'izay zavatra izay. Fa ny tena tiako hampaherezana androany hoe ny ten'Andriamanitra ambony zavatra rehetra. Dia efa voasoratra hoe ny zavatra rehetra mandalo daholo, ny zavatra rehetra afaka ny ho rafa fa ny tenin'Andriamanitra ihany sisa no tsy ho rafa. Izany hoe raha te hiantehatra amina zavatra anankiray izany isika, zavatra hoe tsy afaka miova, zavatra hoe tsy afaka rahampitso tsy hoe miteny Andriamanitra hoe A androany dia rahampitso izy miteny hoe B indray dia raha afaka ampitso izy miteny hoe J. Tsy ohatran'izany izy, fa hoy Jesosy hoe, Izy atsy olombelona ka handainga. Dia izay zavatra tenenin'Andriamanitra izany dia afaka hinoantsika. Raha miteny Izy hoe hiverina, dia tena hiverina Izy fa tsy afaka tsy tsy afaka ny tsy hiverina Izy satria efa niteny. Raha miteny Izy hoe tiako ianao, fitiavana mandrakizay ny hitiavako anao, dia tsy afaka ny tsy hitia antsika Izy satria efa noteneniny. Dia izay zavatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany an, tena mahafinaritra be fa azo ianteherana ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloakin'ny vavan'Andriamanitra. Dia andaontsika hino ny tenin'Andriamanitra. Dikan'izay izany an, misy zavatra tonga dia voavalintsika rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Misy nametraka fanontaniana maromaro tamiko tao amin'ny Facebook an, dia teneniko hoe, Tenin'Andriamanitra vakiana ireto an, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra misy ny valinteny izay tadiavintsika. rehetra dia rehefa tonga koa fanan'Andriamanitra dia manazava antsika an'ilay izy amintsika dia misy teny tenenin'i Paoly an'i Timoty ity a tiako be ilay izy momba ny tenin'Andriamanitra koa dia tiako hanampiana ny zavatra efa voalazako teo Timoty faharoa a toko faharoa andininy fahafito dia izao ny tenenin'i Paoly hoe dinio izay lazaiko a fa omen'ny Tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Dia ny dikan'izay hoe osy polipoly nanoratra zavatra be dia be. Dia eo ilay tenentsika hoe mandinika ny ten'Andriamanitra isika fa tsy mamaky fotsiny. Dia rehefa dinihantsika ny ten'Andriamanitra dia hozy izy hoe omen'ny Tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra. Afaka mandray ny fanapahan-kevitra tokony raisintsika isika. Tsy midika akory izany hoe tsy tsy afaka manontany olona isika fa afaka manontany isika fa omen'ny Tompo antsika ny fahazavan-tsaina. Amin'ny alalan'ireny zavatra rehetra ireny dia dinihantsika ny tenin'Andriamanitra dia fantatr'isika hoe hay izao izany no tokony hataoko amin'ity zavatra anankiray ity. Dia te hampahery ahy hoe tena te hanao pub ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny ahako satria amin'izao fotoana izao lasa lasa indraindray hamaivanintsika ny tenin'Andriamanitra nefa ny tena misy harena be ao amin'ny tenin'Andriamanitra, misy fanasitranana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, misy fanafahana ao anatin'ilay izy. Dia tsy hampahery ahy hoe andao handinika teny Andriamanitra dia misy zavatra tsy tsy voatery tsy voatery hoe hivavaka aho hoe sitrapon'Andriamanitra ve ity, tsy voatery hoe hifadianina mihitsy aho vao fantatro hoe sitrapon'Andriamanitra ve ity, misy zavatra hafa ilaintsika izay fa misy zavatra sasany an. Efa voatenin'Andriamanitra ao anatin'ny teniny. Efa nomeny antsika ny zavatra rehetra. Efa nomeny antsika koa ny fanahiny dia diniho izay lazaiko hozy izy an, fa omen'ny Tompo aho fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsy zavatra sasantsasany ohatra. Tsy niteny izy hoe fa omen'ny Tompo fahazavan-tsaina ianao an, amin'ny sasantsasany na ny amin'ny vitsivitsy amin'ireo. Fa hozy izy hoe amin'ny zavatra rehetra. Izany hoe ny fahendren'Andriamanitra izany ataony aty anatintsika ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra amin'ny fiainana dia Izay no tiako tenenina fotsiny androany hoe raha te hamantatra sitrapon'ny Tompo tsika dia sitrapon'ny Tompo ao anatin'ny teniny dia sitrapon'ny Tompo fa tsy sitrapon'ny koto an, sitrapon'ny koto any aminazy any fa tiako tenenina hoe raha manontany olona tsika tsy sitrapon'olombelona fa sitrapon'Andriamanitra raha te hanao sitrapon'Andriamanitra tsika dia ny tenin'Andriamanitra mila feno ao anatintsika dia mivoaka ho azy ireny rehefa tonga ny fotoana ampitsahivin'ny Fanahy Masina hoe misy an'ilay teny ohatran'izao iny ohatran'izao dia Iny teny iny no ampiasaiko eto. Efa nisy video anankiray momba ny ten'Andriamanitra niresahako momba an'ilay resaka hoe manadio ny tarehy hoe ten'Andriamanitra dia misy miasa amin'ny situation rehetra rehetra satria tokony feno an'ilay izy fotsiny isika dia ho entin'ny fanahy masina eo amin'ilay situation ilay izy hoe ito an ny teny mifanaraka amin'ity toe-javatra anankiray ity dia afaka manapa-kevitra araka ny tokony ho izy isika dia izay indray ny fizarana tiako zaraina androany an dia samy tahian'ny Tompo isika Dia ie, mbola azonareo atao ny manontany anah fa tsy hoe tsy te ho anontaniana intsony ahako fa za raha faly hoe afaka nifanampy tsika dia misy fotoana misy olona miara-vavaka amiko amin'ny skype dia faly aho hoe afaka fitahiana ho anao za dia ianao koa fitahiana ho anah tena azoko antoka izany dia misaotra antsika retraretra amin'ny fampaherezana koa an dia manaraka indray tsy fantatro hoe rahoviana indray video manaraka fa samia tahian'ny Tompo an dia izay izay indray ny androany izany e dia Averiko ilay teny teo hoe ny tenin'Andriamanitra napetrany ambonin'ny anarany rehetra, dia ilay faharoa hoe diniho izay lazaiko fa homen'ny Tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao, dia tahin'Andriamanitra ianao amin'ny fiainana, amin'ny zavatra ataonao na fianarana na asa na fandraharahana n'inona n'inona dia tahin'ny Tompo ianao. Amin'ny manaraka indray.